צהל מדף סמך א' עמוד א', די משנה, לאמיר לערנען לעילוי נשמת אבי מורי רבי יוסף רבי חנא זכרי' עליו השלום, למען החודש זיך ספאנסערט רבי יורי עקשטיין לעילוי נשמת זיין זיידע רבי נפתלי בנימין בן רבי יעקב עליו השלום, אויך א אינטערעסאנטע זאך היינט איז מיין באבע פאלגער'ס יארצייט מיין טאטע'ס מאמע מרת מחלה בת רבי יחזקאל שרגא הכהן און צוויי און צוואַנציק יאר פריער איר ברודער'ס יארצייט איז אום צוויי און צוואַנציק יאר גערוקט רבי יחיאל מעכל בן רבי יחזקאל שרגא הכהן, סאו היות די מנהג פון די משפחה איז כנוסח גאליציע. וואס דא אויפן טיש וואס מ'דארף האבן. א איד וואס ליעסט די רייט צו נוצן די פרעס פון די גוי, ער גייט מאכן כשר'ע וויין אין די גוי'אישע פעלד, ונתנה ברשותו, ס'ליגט דארטן אין די רשות פון די גוי, אין אדער ווארדס די איד האט געמאכט א דיעל, ער גייט נוצן זיין מאשינערי און די איד גייט פארקויפן כשר'ע וויין, די גוי דער איד האט מסכים געווען געמאכט א דיעל מיטן גוי ער גייט אים באצאלן נאכדעם וואס ער גייט פארקויפן די וויין ביז דאמאלס גייט ער עס וואטשן און אכטונג געבן אין די גויאישע רשות סאו די לשון המותר מיינט נישט לגבי דיני טומאה וטהרה ס'מיינט אז ס'גייט נישט זיין קיין יין נסך מ'רעדט נישט וועגן דיני טומאה וטהרה איז די הלכה אזוי. בבית הפתיח לרשות הרבים, אויב די הויז איז אפען צו די רשות הרבים, אין אדער ווארדס, די וויין ליגט אין א רשות, נישט אין זיין רעגולער ליווינג קווארטערס, נאר אין לאמיר זאגן די פארטש רום אין פראנט פון די הויז, און ממילא ווען מען גייט אדורך גייט מען אים באמערקן, א גוי גייט אריין וואקן דארט, גייט מען גלייך זען איינער איז דארט געווען. איז בעיר שיש בה עובדי כוכבים וישראלים, פארוואס דא גוים און אידן וואס וואוינען ביידע אין די שטאט, איז מותר די וויין מותר, פארוואס ווייל די גוי ציטערט אריינצוגיין דארט ווייל קען קען זיין פונקט דעמאלטס וועט א איד אדורכגיין און ער גייט זען ער טאטשט מיט די וויין גייט ער קאליע מאכן די וויין ער גייט שוין מער נישט קענען פארקויפן גייט ער פארלירן די פראפיטס יעדע איינער ווייסט כשר'ע וויין איז סאך טייערער ווי גוי'שע וויין און ממילא גייט ער פארלירן אסאך געלט גייט ער עס נישט טון און ממילא אויף אזא פאל גייט די וויין זיין מותר אפילו אויב די פלאץ איז נישט געווען פארמאכט מיט א זיגל אדער מיט א שלאס, העט עס נאכאלץ זיין מותר, אבער דאס איז נאר אויב די גוי האט נישט קיין רעכטן אין די וויין, אין אדער ווארדס די גוי קען נישט יעצט קומען כאפן די וויין אלץ א משכון, און אזוי ווי מ'האט מפרש געווען די משנה, די פריערדיגע משנה אז מ'רעדט איבער א פאל די גוי געבט די איד א רעסיט בעיסיקלי, דו קענסט נעמען, דו האסט מיך שוין באצאלט, דו קענסט נעמען די וויין ווענעווער יו רעדי, סאו די איד און די גוי האבן געמאכט א דיעל, איווען דאו מ'האט נאכנישט באצאלט בפועל איז דא די דיעל ער קען עס פארקויפן ער גייט עס ער גייט אים באצאלן אן קאנסיינמענט ווען די איד גייט באקומען געלט ווייל ער האט עס פארקויפט גייט ער דעמאלטס באצאלן די גוי איז אפילו די גוי שרייבט הריני אז קיבלתי האט רש י'ס לשון כאילו קיבל המעות די עיקר ער קען שוין נישט צוריקהאלטן וועגן די לאון קען ער נישט צוריקהאלטן די וויין דעמאלטס זאגט מען די גוי גייט נישט וועלן קאליע מאכן ער גייט ציטערן צו קומען צו קלויז אויב ס'איז אפן צו די שעות הרבים דארף מען שוין נישט מורא האבן אז ער גייט עס מאכן יין אין נסך. אבער טאמער איז געווען באי ש כולו אויף די כוכבים, די גאנצע שטאט איז נאר דא גוים, אסור גייט ער זיין אסור, ווייל היות ס'איז נישטא קיין אידן וואס קענען אים כאפן, אויב אזוי האט ער נישט מורא אריינצוגיין און אים פאטשקענען מיט די וויין, נאובאדי איז גאננע סטאפ הים, עד שישב שומר חוץ טאמער אן איד גייט אוועקשטעלן א שומר, א משגיח תמידי וואס גייט אכטונג געבן אויף די וויין. נאר גראדע משגיח תמידי מיינט נישט ואין השומר צריך להיות יושב ומשמש שביתת סיטער טווענטי פאר אווערס א דעי, נאר וואס דען? אף פי שיוצא ונכנס, ער קומט און גייט אן קיין סקעדזשועל צייט, מותר איז עס מותר. קומט ר' שמעון און זאגט א אינטערעסאנטע סטעיטמענט, ר' שמעון בן אלעזר אומר, רשות עובדי כוכבים איין חסיד, די רשות פון גוים איז איינס. נאו, איז דעט א קשיא? איז דעט א תירוץ? איז דעט א סטעיטמענט? וואס איז דאס? העמער זעהן אין די גמרא. זאגט די משנה ווייטער, המתר ייינער של עובדי כוכבים, דער איד וואס האט געליעסט די רייטס פון די פרעס פון די גוי, די איד קוועטשט דארטן כשר'ע וויין ונאסלו בראשיתו, ער לאזט עס דארטן ליגן אין די גוי'ס רשות ווייטער, סאו רש י לערנט פשט אז ס'איז נישט נאך א פאל, איטס א אדישענעל אינפארמעישאן אן די פריוויעס פאל פון די משנה, די משנה האט געזאגט א איד וואס ליזט די פעלד, די פרעס פון די גוי צו מאכן די כשר'ע וויין, קען עס דארטן ליגן אפילו אויב ס'איז נישט פארמאכט מיט א זיגל אדער מיט א שליסל מיט א שלאס, אויב די הויז ווי די גוי לייגט און לייגט יעצט די וויין איז אפן צו דרישת הרבים און ס'איז אויך דא אידן וואס וואוינען אין יענע שטאט, לייגט די משנה צו נאך א תנאי, דער איז א ליטל ביט מאר אינפארמעישן וואס פעלט אויס כדי ס'זאל זיין מותר. ס'דארף זיין ונתנה ברשותו פון די גוי, ווייל לו קוצב ליה די גוי דארף שרייבן א צעטל אז התקבלתי ממך מעות איך האב שוין באקומען די געלט פאר די וויין און דעמאלס גייט עס זיין מותר פארוואס ווייל דעמאלס סינס די איד האט נישט קיין שום עיכוב עפעס וואס זאל אים צוריק האלטן פון כאפן די וויין האט דער גוי מורא קאליע צו מאכן, אוו לעם ירצה ישראל להוציא, אויב די איד העט זאגן אקעי איך ברענג די טראק היינט נאכמיטאג, גייט דער גוי קענען זאגן עי יו דידענט פעי מי, איין א מנוחה ער לאזט אים נישט ארויסגיין עד שיתן לו את מלואו סא ביז ער גייט באצאלן, זה היה מעשה בבית שאן, דאס איז געווען א מעשה אין די שטאט בית שאן, ואסרי, חזל האבן גע'אסר'ט די וויין, דאס הייסט זיי האבן גע'פסק'נט די וויין איז אסור בהנאה, אפילו עס איז געלעגן דארטן אין די הויז וואס איז אפט אין רשות הרבים, ווייל מ'האט מורא אז מיט דעם אלעם האט דער גוי אים געמאכט נוסח א יין, היות דער וויין איז משעבוד צו דער גוי, ער פירט זיך אויף כאילו עס איז זיין אייגענער, ער טוט וואס ער וויל, ער האט נישט מורא איינער וועט אים פאקן, אפילו מען וועט אים פאקן זאגן איטס מיין, איי קען דא וואטעווער איי וואנט, ער פירט זיך אויף אזוי ווי מען זאגט אויף אידיש, ער פירט זיך ווי ביים טאטן אין וויינגארטן, נאו, איווען דאו דער גוי גייט אפשר פארלירן די געלט. אבער ער מאכט נישט קיין חשבונות, איטס מיין, איי קען דא וואטעווער איי וואנט, גראדע גייט ער פארלירן די ביזנעס דיעל, טו בעד, איל דיעל וויט די קאנסעקווענסעס עז איט קאמס, לעט די טשיפס פאל ווערעווער דעי מעי, לעט די גרעיפס פאל ווערעווער דעי מעי, ענד איל דיעל וויט איט לעיטער. נאר די משנה האט געפסקנט, לייגן וויין אין די גוי'אישע הויז וואס איז אפען צום דרשת הרבים, וועט נישט ארבעטן אלעמאל, נאר טאמער ס'דא אויך ישראלים אין די שטאט, דעמאלס האט די גוי מורא. זאגט די גמרא, באיש שכילה עובדי כוכבים נמי, אפילו ווען די שטאט איז נאר מיט גוים, פארוואס זאל די וויין נישט זיין מותר? והעיקר רוכלין המחזירין בעיירות, ס'דא די פעדלערס וואס דרייען זיך ארום צו פארקויפן בשמים, היות מענטשן קומען אריין און ארויס אין די שטעטל, אפילו אויב ס'איז א גוי'אישע ווילעדזש, די אידישע פעדלערס קומען אריין, די גוים ווייסן אז די אידישע פעדלערס זענען דא, אויב אזוי גייען זיי מורא האבן צו כושן מיט די וויין. אמר שמואל האט שמואל געזאגט ס'רעדט זיך בעיר שיש לה דלסיים וריח, סדרייט זיך ביי א געיטעד קאמיוניטי, לאמיר טראכטן פון סיגעיט, סאו אפילו אויב סאיז דא רוכלים וואס גייען דארטן אריין און ארויס, אבער היות סאיז א גויאישע שטאט, דער איז א טעקסט מעסעדזש גאוינג אוט, איד אלערט, איד אלערט, און ממילא אפילו אויב אידן קומען אריין דארטן גייט עס אויך זיין א פראבלעם, טאמער אידן גייען זיך דארטן דרייען וויטאוט עני אישו, זיי קענען קומען און גיין ווען זיי ווילן נישט קיין פראבלעם, די ריזען פארוואס דא ביי די גוי גייט עס נישט ארבעטן סינס דער איז א א אלערט סיסטעם און ס'איז פארמאכט מ'קען נישט אריינקומען סתם אזוי, אויב אזוי איז עס אסור. א תוספות איז מעורר וואס איז פשט פון די רוכלים, וואס איז די מעלה פון די רוכלים, זאגט תוספות א תקנה פון עזרא אז רוכלים זאלן זיך ארום דרייען אין די שטעט צו פארקויפן בשמים, פארוואס? אז די נשים זאלן נישט נתקנא ווערן על בעליהן, ס'זאל אלעמאל זיין גוטע שמעקעדיגע זאכן עוועילעבל, אזוי עלן די אידן זיך אויפפירן אזוי ווי מ'דארף. נאו איווען דאו די תקנה איז נאר געווען פאר אידן אז די אידישע שטעטלעך זאל זיין בשמים אבער ווען א איד האט עפעס צו פארקויפן הי וואנט סטאפ פאר עניבאדי יעצט האבן מיר דא פראפעשענעל סעילס לייט יעצט האבן מיר דא טייטעלס מענטשן וואס גייען איבעראל צו בחריאנס צו סיריענס זיי גייען ווי ס'זאל נאר זיין און ממילא גייט אריינגיין אין עני שטעטל און פארקויפן דארטן אפילו אויב ס'איז א גוי'אישע שטאט וועט ער אריינגיין צום גוי'אישע שטאט סידי די פעדלעריי בכלל איז זייער א אידישע ביזנעס נאך די מלחמה. איז געווען אסאך אידן וואס האבן אנגעהויבן מיין זיידע בייל ווי פאלגער זענען געווען נאך די מלחמה פעדלערס האבן פארקויפט קליינע טשאטשקעס אין פלעצער שטעט וואס האבן נישט גוישע שטעט אין פוילן ווי מען האט נישט געלאזט אידן האבן אפישעל ביזנעסעס האבן אנגעהויבן מיט פעדלעריי זיי האבן ארום געדילט זייער אסאך זיי האבן שטארק מצליח געווען מיט דעם אין ירושלים אויף קינג דזשארדזש סטריט און נאך איינס ערגעץ אנדערש אין ירושלים איז דא א גרויסע דעפארטמענט סטאר עס הייסט מעיין שטוב אויף אידיש די קוואל פון שטוב. די געשעפט האט זיך אנגעהויבן מיט א פעדלער, און די מעשה גייט אזוי, די מייסד פון די פעמילי האט געהייסן ר' יודא אלכסנדר שטוב, מען קוקט אריין די פלעצער ווי מען קוקט קען מען טרעפן די מעשה באריכות, און ער האט געהייסן ר' יודא אלכסנדר שטוב, ער איז געווען א איידעם ביי א איד וואס האט געוואוינט אין א דערפל נאנט צו די שטאט באבוב, דער פורץ פון די דערפל איז געווען זייער פרענדלי מיט דער שווער, און ער האט געאונט א שאפ, אזא ווי אזוי זאגט מען א נו א קאנוויניענס סטאר, גלייך לעבן די טרעין סטעישן, האט פארקויפט דארטן עסן צו טרינקען, בעיסיק זאכן, ער האט פארדינגען פאר א צווייטע איד, און דער פרץ האט זיך אזוי גע'חנפ'עט מיט אים שווער, און ער האט געזאגט ביי די וועי טאמער דו ווילסט קענסט האבן די געשעפט, איך קען דיך געבן די ליעס פון די סטאר. זאגט דער איד אויף איך בין מסודר, איך האב א דזשאב, איך האב א ביזנעס, אבער אפשר מיין איידעם וואס האט יעצט חתונה געהאט מיסטער שטוב, אפשר דאס פערפעקט פאר אים, ער וועט האבן פרנסה, ארלעדיגט. נאו, די איד וואס איז געווען דארטן פריער וואס אבאוט טו לוז היז ביזנעס, ער האט געהערט אז ער גייט פארלירן די נייע געשעפט, דעט איז לוזינג די קאנטראקט, איז ער געלאפן צו די ערשטע באבוב רב ר' שלמה הראשון רב פון שטאט, ער האט דערציילט אז די צווייטע איד גייט אים אוועקנעמען די פרנסה, נאו, די דברי חיים איז געווען מורא'דיג מורא'דיג שארף אויף דעם. די וואס האבן צוגענומען פרנסה פון א צווייטע איד, עספעשעלי ביי די ארענדערס, איז וואס א ווערי קאמאן טינג, מען האט זיך געקאנפערט צום פרץ, מען האט באקומען די קאנטראקט, א מעידזשער מעידזשער פראבלעם. סאו די ערשטע רוף האט אים גערופן, האט גערופן דער אינגערמאן, דער שנה ראשונה אינגערמאן, רבי איד אלכסנדר, און וויטאוט ווארנינג האט אים דערלאנגט א פראסק אין פנים, און האט אים אנגעהויבן שרייען, היתכן דו נעמסט צו פרנסה פון א צווייטע איד, דו גנב'סטו פרנסה. נאו די אינגערמאן העד נאו איידיע וואט הי איז טאלקינג אבאוט, הי וואזענט איווען אינפארמד אז ער האט שוין א ביזנעס, ער האט נישט געוויסט וואס גייט פאר, ער האט געזאגט איך האב נישט קיין אנונג, הי וואס קאוט קאמפליטלי אףף גארד, איך ווייס נישט וואס די רבי רעדט, מען האט חוקר געווען, מען האט דורש געווען, און ער האט טאקע נישט געוויסט, ס'איז געווען דער שווער, און דער רב פעלט ווערי בעד, סאו האט ער געזאגט היות איך האב דיך חושב דיך שיירים געווען, איך האב דיך געגעבן א פראסק, וויל איך דיך איבערבעטן, איך גיי דיר געבן א עצה, פאר קיין דייטשלאנד, צו פראנקפורט, ס'איז דא א באבובער חסיד, ער וועט דיך צוהעלפן מיט פרנסה, און ער האט אים געגעבן א כסף המלצה, האט אים געשריבן א צעטל אז ער זאל אים צוהעלפן, און ער האט אים אנגעווינטשן זייער ווארעם פאר אהין עסט מצליח זיין. דער יונגנמאן קומט צו צו דער חשובע אנטשוידיגונג מען קומט אן צו דער באבע ווי דארט און זאגט אים דער רבי האט מיך געבעטן זאלסט מיר צוהעלפן מיט פרנסה, זאגט ער דו קענסט אפילו נישט די שפראך פון דייטשלאנד, איך מיין ווי קען איך דיך צוהעלפן איך ווייס נישט וואס צו זאגן איי האוו נאו איידיע האו איי קען העלפ יו, אזויפיל יא טאמער דו ווילסט נעם אביסל נידלס, באטנס, און גיי ארום ווי א פעדלער הייב אן מיט דעם וועסטו כאטש האבן עפעס וואס צו טון, איי וויל אינוועסט וויט יו איך האב דיר געבן א רענצל, דא האסטו א מתנה א רענצל קויף דיך א רענצל וואטעווער איט וואס גיי פארקויף דיר זאכן גיי פעדלער ארום, געבט נישט דורך קיין פאר מינוט און דער יונגנמאן איז צוריק. זאגט ער, יונגערמאן, מ'קען נישט אזוי שנעל אויפגעבן, יו גאטע גיוו איט סאם טיים, ס'גייט נישט פון איין מינוט, טריי נאך אביסל, דאכט מען זיך כ'בין לאנג נישט מייאש, כ'האב שוין אויספארקויפט, גיב מיר אנאדער לאוד, און אין נאו טיים האט ער אויספארקויפט, אויספארקויפט, ער איז געגאנגען אין לאקזשערי, ער האט געקויפט א וואגן, ער איז שוין ארום געפארן ווי א פראפעשענעל, און ער קויפט א קליינע סטאר, א גרעסערע סטאר, טו די פוינט עט די פיק איז עס געווען א סקווער בלאק די סטאר, די צווייטע צו די גרעסטע סטאר אין מדינת דייטשלאנד. אפאר יאר פאר די מלחמה האט ער באמערקט אז ס'איז, מען האט עס גערופן שטוב קוועלער, קוועלער איז אזוי ווי א קוואל, שטוב קוועלער פון משפחת שטוב, די קוועל, די קוועל פון שטוב. אפאר יאר פאר די מלחמה האט ער געזען די פייער ברענט שוין, האט ער עס פארקויפט פאר איינער פון זיינע מענעדזשערס, ער איז געפארן קיין ארץ ישראל און מייסד געווען די געשעפט, די געשעפט גייט נאך אן, איך האב געטשעקט דארט ווי מען טשעקט זאכן האב איך נאר געטראפן אז ס'איז דא צוויי געשעפטן אפן, וואס? אויף קינג דזשארדזש איז עס דא? וואס?
פיפטי פאר יאר פאר זאל נאך איינס דעטס איט סאו עס איז אנלי טו נעטס די צוויי האב איך געטראפן על כל פנים די געשעפט גייט נאך אן און סטיל א בומינג ביזנעס סאיז כדאי צו כאפן א פאטש אמאל איי דאנט נאו צו באקומען ביזנעס סאו דו ווילסט א פאטש איך האב דיר געבן איך בין גרייט צו געבן פעטש ווילאנג דו ברויכסט זאל מקים ווערן מ'עט ספאנסערן די שירעם און די וויכטיגסטע פון אלע מ'עט טון וואס מ'דארף טון מ'עט קויפן פאליסיס אמר רב יוסף מאחלוין כרשות הרבים דאמר טאמער איז דא א פענסטער וואס איז אפען צו די פלאץ ווי די וויין ליגט, איז כאילו ס'איז אפען צו די רשות הרבים. רש י לייגט צו, אפילו אויב די וויין איז אויפן דריטן שטאק, אויב איז דא א אפארטמענט בילדינג וואס קוקט אריין פון די צווייטע זייט ווי א איד קען אריין קוקן בשעת מעשה, אויב אזוי איז דא די פראטעקשן, די גוי גייט מורא האבן אז ער גייט זיין מרסס פון צו טאטשן די וויין. מען דערציילט אז צוויי פרויען האבן געוואוינט איינע אקעגן די צווייטע, און געהאט ווינדאוס אגענסט די איטש אדער, און איין פרוי זעט ווי די צווייטע פרוי גרייט צו טשיז קעיק, פרעגט זי קען איי העוו די רעסעפי אויף די טשיז קעיק? זאגט דער צווייטער, יו אר פליישיגס עניוועי פאר אנאדער פאר אווערס, יו קענט העוו איט עניוועי. סאו איטס פארט אוו די אישו איז ווען מען קוקט אריין, מען קוקט זיך אריין איינער ביים צווייטן, בה דא לגבי וויין קען עס זיין א שמירה קען עס ארבעטן. זאגט די גמרא א אינטערעסאנטע זאך, וויי אשפה אדער דאמפ ווי ס'איז דא גארבידזש, כרשות הרבים דאן איז אזוי ווי רשות הרבים, היות מענטשן גייען דארטן ארויף טו רעליוו דעמסעלווס, אויב אזוי גייט מען זיין פון הויך, טאמער דו קענסט פון שפיץ בארג ווען מען נעמט קער פון ביזנעס קענסטו אריין קוקן, אויב אין יענעמען שטוב אריין אכטונג געבן זאל נישט טאטשן די וויין איז אויך נישט קיין פראבלעם. זאגט די גמרא ודיקלה א טייטלבוים כרשות הרבים דאן איז אויך אזוי ווי רשות הרבים, פארוואס ווייל מען קען ארויף גיין דארטן און ממילא קען מען זען וואס טוט זיך פון זייער ווייט, טאמער מען קען פון דארטן אריין קוקן יו האוו די סעים בענעפיטס אזוי ווי מען איז אין א דירה אקעגן איבער ממילא האט מען נישט מורא פאר נוסח היין. וואס וועט זיין לויט פסק ר' ישעי'? מען האקט אפ די קאפ פון דער טייטלבוים און ממילא איז נאו ריזען ארויפצוגיין דארט און נעמען טייטלן ענימאר. איז פליג געווארן רב אחר ורב עמך. חד עשה, איינער האט גע'אסר'ט, וחד שרע, איינער האט נאכאלץ מתיר געווען די וויין. און די גמרא איז מסביר. מאן דאסר, דער וואס האלט אז ס'איז אסור, למה ליה דסר לחסום, וואס האט ער ארויפצוגיין אויב ס'איז מער נישטא קיין פרוכט דארטן, ס'איז מער נישטא קיין לולבים דארטן, די שפיץ איז אפגעהאקט, דער איז נאו ריזען נישט צו גאו אפ, אויב אזוי איז דער גוי נישט מרסס, אז ער גייט באמערקן וואס טוט זיך דארט, און מאן דשאר דער וואס האלט אז ס'איז מותר, ער האלט זומנא דעובדעלאי בהמה, זיין בהמה גייט אוועקלויפן, וסלק לה הינה בשרה, היות א אפגעהאקטע בוים גייט ארויפגיין אויבן אויפן שפיץ בוים, נעמען זיין ביינאקולערס, וועט ארום קוקן די גאנצע דארף ביז ער טרעפן זיין בהמה, סאו דער גוי ווייסט איז סטיל א סטראנג פאסיביליטי אז דער איד גייט ארויפגיין ממילא גייט עס זיין מרסס צו טאטשן דארטן די וויין. תני רבנן, געלערנט אין א ברייתא. איחוד אלקיך, סיי דער וואס קויפט ואיחוד השוכר בית בחצרו של עובד כוכבים, סיי דער וואס דינגט א הויז אין די חצר פון א גוי און מילוי יין, מען האט עס אנגעפולט מיט פעסער פון וויין, וישראל דור באותו חצר, עס איז דא א איד וואס וואוינט דארטן אין חצר דארטן אין הויף איז די וויין מותר, ואף על פי שאין מפתח וחותם בידו, אפילו דער איד האט נישט קיין שליסל, האט נישט קיין שלאס, די עצם זאך די איד וואוינט דארטן סקעירס די גוי גענוג אז זאלסט נישט וועלן טאטשן, אפילו אויב ס'איז נישט פארשפארט, אפילו ס'האט נישט קיין זיגל דארף מען עס און ער דארף עס נישט צוברעכן אפילו, פארוואס? ווייל די איד דרייט זיך דארטן אין שטוב און ממילא האט די גוי מורא. נאו איווען דאו די איד איז נישט דארט טווענטי פאר אווערס, באט די פאקט אז די איד קומט און גייט עט היז אוין וויל, האט די גוי מורא מנסך צו זיין, עס איז אזוי ווי עס איז דא דארטן א שומר אזוי האט מען געלערנט אין משנה דעט וואלט בי א פראבלעם, סאו לפי זה א סעלף סטארעדזש איינער לייגט דארטן אריין די וויין, מאנסי איז דא און אויף פיפטי ניין לעבן לעבן רעמסן און בארא פארק ביי טערטין און פארטי און און טערטי עיט פארטין און טערטי עיט יא ער האט פארגעסן צוצומאכן ער לאזט דארטן איבער אפענע פעסער היות דער גוי וואלט מורא געהאט די לענדלארד וואלט מורא געהאט צו פאטשקענען ס'דא קעמרעס איבעראל אידן קומען און גיין ווייל ס'איז א קאמענלי יוזד עריע דארף מען נישט מורא האבן קען זיין א געטאטשטע וואן ס'איז אפען מ'קומט צו אזוי ווי מ'זעהט דא פון די גמרא ווען מ'ווייסט אז מ'קומט צו איז נישט קיין פראבלעם. סמך א' וואו מען ווייסט, ווייל טאמער דער איד האט געוואוינט אין חצר אחרת, איז אויך דא א וועג וויאזוי ס'זאל זיין מותר, ער וואוינט אין א צווייטע חצר איז אויך מותר, והיא שמבטחת וחותם בידו, אויב ער האט א לאק, ער האט א זיגל, דעמאלס קען מען זיך פארלאזן אויף דעם און מען דארף נישט מורא פון די גויים מנסך זיין. סאו די ברייתא רעדט זיך ביי א פאל ווי די הויז איז נישט אפען לרשות הרבים, און ממילא אפילו ווען דער איד וואלט געוואוינט אין דער שטאט, ווילאנג זיי וואוינען נישט אין דער חצר וואו די וויין ליגט, וואלט די גוי נישט מורא געהאט. טאמער מען וועט אים פארקן דארטן פארוואס ווייל ער איז גענוג ווייט, סאו אויב ס'איז פארמאכט איז סיעלד מיט א זיגל אדער מיט א שליסל דעמאלסט איז עס נישט קיין פראבלעם, טאמער ס'איז יא אפן איז עס אסור, אבער טאמער די וויין איז נישט פארמאכט גייט די גוי מורא האבן צו פאטשקענען מיט די שלאס, טאמער די וויין איז פארמאכט גייט די גוי מורא האבן צו פאטשקענען מיט די שלאס אדער מיט די זיגל ממילא גייט די וויין זיין מיט. המתאר יין אשר לא יבדקך אבן זאגט די ברייתא, איינער וואס מאכט וויין ביי די גוי, ברשותו, טאמער עס איז אויף די גוי'ס רשות, און ער האט נישט געשריבן א רעסיט אז ער קען נעמען די וויין ווען ער וויל, וישראל דור ועושה חוצה, א איד וואוינט אין דער חצר, איז מותר איז די וויין מותר, והי' שמפתח וחותם בידו, טאמער דער איד האט די שליסל און די זיגל ביי זיך אינדערהיים ער קען קומען און גיין ווען ער וויל. נאר די גמרא האקט אריין אינמיטן די ברייתא טו פיקס וואן פוינט וואס מ'האט יעצט געזאגט. אמלי רבי יוחנן לתנא, האט רבי יוחנן געזאגט צו די תנא פיקס וואס דו האסט יעצט געזאגט, תנאי, לערן עס אף על פי שאין מפתח וחותם בידו איז עס אויכעט מותר, אפילו ער האט נישט די שליסל ער האט נישט די לאק איז עס אויכעט מותר. רבי יוחנן האלט היות די איד וואוינט אין די חצר איז אזוי ווי דו האסט א שומר דארט טווענטי פאר אוערס א דעי, די פאקט אז די איד איז דארט און קען קומען און גיין און קען אויפמאכן זיין ווינדאו שעיד און ארויסקוקן איז גענוג צו סקעיר די גוי ער זאל נישט וועלן פאטשקענען און ריסק היז ביזנעס, ממילא איז די וויין מיתה אפילו אויב ס'איז נישט פארמאכט מיט א זיגל לענ ד רשי. טאמער אבער בחצר אחרת די איד וואוינט אויף א צווייטע חצר נישט ווי די וויין ליגט, אסור איז עס אסור, אף על פי שמפתח וחותם בידו אפילו אויב די איד האט יא א זיגל א שליסל ביי זיך אין די הענט היות די וויין באלאנגט פאר די גוי ס'ליגט אין די גוי'ס חצר דער איז נאו איד וואס וואוינט אין די חצר, האט ער נישט מורא צו פאטשקענען און טשעינדזשען די לאק, ער וועט ארום שפילן דברי ר' מאיר, והחכמים אסרן וחכמים אסרן, עד שיהי' שומר יושב ומשמר, ס'זאל זיין א משגיח תמידי וואס זיצט און היט עס אטן, אוי עד שיבוא ממונה הבא לקצתן אויב ס'איז דא א ממונה א סופערווייזער וואס איז דא א נאמען פאר דעם וואס ער טשעקט די מעזשערמענטס פון וועיטס, וועיטס און מעזשערמענטס, הבא לקצתן וואס קומט צו סערטען צייטן, מ'וועט זעהן די גמרא, די גמרא גייט פרעגן אויב מ'ווייסט פונקטליך ווען די גוי קומט, איז עס סעט טיים ווען די אינספעקטאר קומט, דעמאלטס וואס גייט ארבעטן די שמות, וואס העלפט עס צו? גייט אים אנרופן טאקע מען רעדט וועגן א פלאץ ווי עס איז נישטא קיין סעט טיים ממילא קען מען זיך פארלאזן אויף דעם סאו די חכמים האבן געזאגט ס'איז אסור עד שיהי' שומר יושב ומשמר או עד שיבוא ממנה הבא לקצין זאגט די גמרא חכמים אהי' אויף וועלכע פון די פעלער פון די ברייתא האבן די חכמים געזאגט די פסק אילאי מאי אסיפה עסטער וועלן זאגן מען רעדט וועגן די לעצטע חלק פון די ברייתא די ברייתא רעדט וועגן וויין פון א גוי וואס ליגט אין די חצר פון א גוי וואס האלט נישט קיין אידישע טענענטס וואס דרייען זיך דארטן זיי זאגן אז ס'איז אסור נאר טאמער דער שומר ישראל זיצט דארט און היט עס ס'קען נישט זיין ווייל תנא קמא נמי מעשה כאסור דער תנא קמא האט אויך גע'אסר'ט ס'איז נאר מותר טאמער די איד זיצט דארט מ'קומט אויס די חכמים און די תנא קמא זענען די חכמים און די רמיה די תנא קמא און די אנדערע תנא וואס דינגט זיך מיט דעם זענען מודה צו די זעלבע זאך ואלו הרישא דסייפא גייען מיר זאגן אקעי האו אבאוט די ערשטע פאל פון די סייפא מען רעדט דארט וועגן וויין פון א גוי וואס ליגט אין א חצר וואס א איד וואוינט דארטן, ער וויל זאגן ס'איז נאר מותר טאמער דער שומר זיצט דארטן בשעת מעשה, אבער ס'קען נישט זיין ווייל וואו קאמר ליה רבי יוחנן לתנא, רבי יוחנן האט געזאגט צו די טענה פון די ברייתא, תנאי טשעינדזש איט, אף על פי שאין מפתח וחותן בידו, אפילו די איד האט נישט די שליסל אדער די שלאס איז די וויין נאך אלץ מותר, און היות רבי יוחנן פיקסט די לשון הברייתא איז פשט ערשט פארשטאנען, עקראס די באורד גייט מען מיקל זיין ביי די פאל ווען איד וואוינט אין די חצר ווי די וויין ליגט, אויב אזוי איז נישט מסתבר די חכמים גייען זיך דינגען אויף דעם. אין דאס די פלאץ ווען די איד וואוינט אין די חצר איז יעדע איינער מודה די וויין איז כשר, אין די ספר פון די ספר ווען די וויין איז פון די גוי די איד וואוינט נישט דארט איז אפילו די תנא קמא מודה אז ס'איז אסור, סאו דער איז נאר אנלי וואן פאל דעטס לעפט וואס א פאסיביליטי, די ספר פון די ריישע, די וויין פון א איד, די איד וואוינט נישט דארטן, איז די תנא קמא האט מתיר געווען במפתח וחותם, און אויף דעם זינגן די חכמים מ'דארף נאך אלץ מחמיר זיין. ואילו א ספר דריישא הגם מען רעדט ביי א פאל די וויין איז פון די אידס ליגט אין די חצר פון די גוי די איד וואוינט נישט דארטן די ק מ תנא קמא האט די תנא קמא געזאגט אז אויב די איד וואוינט נישט דארטן בחוצה אחרת איז מותר ווען איז עס מותר פאר די איד ווי ש מפתח וחותם בידו אויב ער האט די שליסל אויב ער האט א זיגל האט א הכשר האט א סיעל וחכמים אמרו, וחכמים זאגן, לעולם מוסר ס'וועט נאך אלץ זיין אסור, עד שיהי' שומר יושב ומשמר ס'וועט זיין דארטן א שומר תמידי, אוי עד שיבוא ממונה הבא לקצין, טאמער ס'וועט קומען דארטן א אינספעקטאר פארשידענע צייטן, לויט די חכמים איז די זיגל נישט גענוג, איווען דאו די וויין באלאנגט פאר די הי. פרעגט די גמרא, ממונה הבא לקצין, איף די אינספעקטאר איז קאמינג עט א סעט טיים, עד ש גריע סי' סאך סארן, ווייל היות ער ווייסט ווען ער גייט קומען, קען ער אכטונג געבן דעמאלס עט ער זיך נישט דרייען ביי די וויין, און עט מנסך זיין ווען די אינספעקטאר קומט נישט. קיצן מיינט טיימס, סאו דו קענסט זאגן סעט טיימס אור אנסעט טיימס, סאו די האבען געמיינט ס'מיינט א סעט טיים, פרעגט די גמרא אויב ס'איז סעט טיים איז עס א חסרון ווייל ער ווייסט וויאזוי זיך צוצוגרייטן, ענטפערט די גמרא וואס יאסי האט יעצט געזאגט, אלא עד שיבוא ממנה שאינו בא לקיצן, ער קומט נישט אין א סעט טיים, און מאכט מזה א גאנצע צייט גייט די גוי ציטערן און צופאטשקען און קען זיין די אינספעקטער העט קומען ענד איז גאנע פאניש אים. און עטס האב מיר שוין געשמועסט, די גאנצע העטה פון מרסס איז נאר ווען די גוי, לגבי אנדערע זאכן, לגבי אנדערע שאלות, בשר שני סלמא מינו עין, בישול עכום, וואטעווער שאלות עס זאל נאר זיין, איז נאר ווען די גוי ווייסט נישט די סדר יום פון די איד, אבער אויב האסטו א נעני וואס די נעני ווייסט, די איד, די בעלבאס קומט אהיים טרי אקלאק, שי ליווס עט עלעווען אקלאק, און אינצווישן קען זי טון וואס זי וויל אז לאנג עז שי קלינס אפ, אזוי מען האט שוין אריינגעשטעלט קעמערעס און געזען מולטיפל מאל די סארט פראבלעמען, גייט זיין א פראבלעם, די גאנצע העטער פון מרסס איז נאר ווייל זי ווייסט נישט די אפישעל סדר. די חידא ברענגט אז איינע פון די היתרים וואס מען באנוצט זיך דא איז ווען די טיר איז אפען צו די רשות הרבים, אז אויב מען קען אריינקוקן פון די גאס אריין אין שטוב, ס'דא א גרויסע פענסטער מען קען אריינקוקן, גייט די גוי מורא האבן נישט צו טון קיין גוטע זאכן, קיין שלעכטע זאכן. די חידא איז מחדש, איווען דאו ס'דא אסאך היתרים בדין היחיד וואס זענען נאר בדיעבד, אבער פון די גמרא דא וואס מען זאגט אז די וויין איז מותר, איז משמעות א לכתחילה'דיגע היתר, היות מ'איז מתיר די וויין לכתחילה בהיתר מיט די היתר, און די גמרא האט עס דערמאנט א איינע פון די היתרים איז די פענסטער, די זעלבע זאך לגבי דין היחיד, אויב ס'דא א אפענע פענסטער וואס מ'קען אריינקוקן איז נישטא קיין שאלה יחיד. לייגן די פוסקים אבער צו, דאס איז אלץ גוט אויב דו גייסט זיין אין פראנט פון די פענסטער, די מאן און די פרוי זיצן ביידע אין א קאמפיוטער אפיס, מיט א ריזיגע פענסטער אפען מ'קען אריינקוקען, דען איטס נאט א פראבלעם, באט אויב דו האסט א קאפי רום אין בעק ווי קיינער קען נישט אריינזעהן פון די גאס, האסט גארנישט פון דעם וואס די קורטענס זענען אפען, האסט ווייטער די זעלבע שאלה, האסטו גארנישט אויפגעטוהן. און ס'דא וואס זענען מיקל ווען ס'דא א קעמרע אזוי ווי א פענסטער דארף די אויפטוה די מירסעס אישו, סינס מ'קען אריינקוקען די בעל הבית קען אריינקוקען פון די קעמרעס אן קיינער זאל באמערקען אויב אזוי דעטשער העלפ, די כלל מיט דעם איז אז אלעמאל זיך איבערצושמועסן מיט א מורה הוראה, און די בעסטע זאך איז, ס'נישטא קיין בעסערע שמירה ווי אכטונג געבן אויף דיר אין א יחיד, יו דאנט געט אינטו טראבל, בעטער סעיף דען סארי, און רבים שעשו מכח כך, קאסט הארי ליסא מ'איז אים אריינגעפאלן, מ'האט געמיינט אז מ'איז פראטעקטעד, ער האט נישט קיין אישו און מ'פאלט דורך, די בעסטע שמירה איז, מ'האט נישט קיין שאלות, מ'לאזט זיך נישט אריין אין קיין שאלות, יו דאנט געט אינטו טראבל. ניינטי פייוו? יא.
קלאר און דיטעילד. זייער זייער, רבי שמואל ניימאן דער רב פון דער בית מדרש האט א זייער קלארע פסק ספר, סאיז פראם ניין טו פייוו, אויף לש קודש אויף ענגליש, פאר מיידלעך וואס ארבעטן אין אפיס, די דינים וואס קענען ארויסקומען, די חששות וואס קענען ארויסקומען, מען כאפט נישט ווי הארב סאיז, בעיבי סיטערס איז א ריעל שאלה, א ריעל פראבלעם, ממש דאורייתא. געשטאנען די משנה, רבי שמעון בן אלעזר הנה רשות עובד ככבן אחז עמו גשמיות ווי האב נאו איידיע וואס די סטעיטמענט מיינט אבער לכאורה איז משמע רבי שמעון בן אלעזר זאגט זיינע ווערטער לגבי די פסק פון די תנא קמא אויב האט די איד געקוועטשט טרויבן פון די גוי בטהרה אין אדער ווארדס ער גייט פארקויפן א כשר'ע ראן ער האט געלאזט די וויין אין די הויז פון די גוי אין א שטאט וואס איז פול מיט גוים איז די וויין אסור אפילו אויב די טיר אויב די פענסטער איז אפען צו די רשות הרבים? סאו אי בואי לי האבן א ישיבה געפרעגט רבי שמעון בן אלעזר ווען ער זאגט דער סטעיטמענט להקל אוי להחמיר וויטש וועי איז הי סעיאינג די סטעיטמענט אקראס די באורד רשות עובד ככאובים אחת און די גמרא גייט מפרש זיין אויב ער גייט קומען מיקל זיין גייט מען לערנען פשט אין די משנה די תנא קמא האט געפסקנט אז אויב איז די וויין געלעגן אין א שטאט וואס איז נאר גוים איז עס אסור סיי טאמער ס'געלעגן אין די גויאישע רשות די אונער פון די וויין, און סיי אין די רשות פון א צווייטע גוי, ביי יעדע פאל גייט די וויין זיין אסור לויט די תנא קמא. אויף דעם זאגט רבי שמעון מיט א לשון תמיהה, אלע גוים האבן איין גרויסע רשות? זיכער נישט! ווען עס ליגט אין די רשות פון די בעל היין, דאמאלס איז עס אסור ווייל ער איז נישט מרוצה סאו ער האט נישט מורא, און ווען עס ליגט ביי א צווייטע גוי, ער ציטערט עס צו טאטשן, דאמאלס ער, עס איז נישט זיינס, פארוואס זאל מען, פארוואס זאל עס זיין אסור? סאו ס'איז א לשון תמיהה, איז דען אלע גוים'ס רשות איין גרויסע רשות? וואי אר יו אסערינג אקראס די באורד? ווייל אויב ער קומט מחמיר זיין. רבי שמעון בן אלעזר גייט מען לערנען אזוי פשט, די תנא קמא האט גע'אסר'ט נאר ווען די וויין ליגט בראשיתו פון די גוי די אונער פון די בעל היין, איז משמע אויב ס'ליגט ביי א צווייטע גוי וואלט עס געווען מותר אפילו אויב אלע מענטשן פון די שטאט זענען גוים, היות די גוים זענען נישט די אונער, היות די גוי איז נישט די אונער פון די וויין האט ער מורא צו טאטשן. קומט רבי שמעון בן אלעזר און ער זאגט רשות עובד כחוב מאחסי, די וויין וואלט געדארפט זיין אסור בכל אופן אפילו אויב ס'איז א פרעמדע גוי, און אזוי וועט שוין זען די גמרא וואס איז פשט פון די סברא. סא רבי יהודה אומר זעירא להקל אז רבי שמעון בן אלעזר קומט מיקל זיין אויף די תנא קמא, און רבי נחמן אומר זעירא להחמיר אז ער קומט מחמיר זיין, די גמרא איז מסביר. רבי יהודה אומר זעירא להקל ער קומט מיקל זיין והכי קל מתנא קמא אזוי זאגט די תנא קמא. כשם שבראשיתו אזוי ווי ביי די גוי די אונער פון די וויין, דער וואס זיין טרויבן האט מען געקוועטשט איז אסור, כך בשיטת עובד כוכבים אחר נמי אסור אפילו עס ליגט ביי די נעיבער די אנדערע גוי איז עס אויך אסור, פארוואס טאקע? וחשינן לגמלין, לאמיר געדענקן, די גוים זענען געווען משוגע צו זייער עבודה זרה, זיי האבן געוואלט מנסך זיין ווי זיי האבן נאר געקענט א אנא דער געטשקע, האבן מורא זיי מאכן אזא געשעפט צווישן זיך, איך וועל נישט דערציילן וועגן דיר, דו האסט נישט צעציילן וועגן מיר, ממילא האט מען מורא זיי גאננע פראטעקט איטש אדער, פארדעם איז עס אסור. קומט רבי שמעון בן אלעזר, רבי שמעון בן אלעזר אומר, קומט ער און ער דינגט זיך און ער פרעגט, אלע גוים זענען אזוי ווי אינז? אויף זיכער נישט, פאר מער דברים האמורים, ווען איז געזאגט געווארן אז ס'איז אסור די וויין וואס ליגט אין א שטאט וואס איז אינגאנצן פול מיט גוים, אז ס'איז אסור, דאס איז דווקא בראשיתו, פון די וויין, די אונער וואס האט, מען האט געקוועטשט זיינע טרויבן, סינס ער פילט זיך ביים אייגן ביי זיך אינדערהיים אין ביים וויינגארטן, דארף מען מחמיר זיין, על ראשית עובד כחובה מאחר, ביי א צווייטע גוי, מותר וואלט עס געדארפט זיין מותר, פארוואס? ווייל ולא חשינן לן גבלין, מען האט נישט מורא זיי האבן געמאכט איין דיעל מיטן צווייטן. רבי נחמן נאמען איז זעירא, רבי נחמן קומט פון נאמען פון זעירא אז רבי שמעון בן אלעזר קומט להחמיר מחמיר צו זיין אויף די תנא קמא, והכי קמא תנא קמא, אזוי זאגט די תנא קמא. במה דברים אמורים אז די וויין וואס ליגט אין א שטאט וואס איז פול מיט גוים איז אסור דווקא בראשיתו, דווקא אין די אנהויב פון די וויין טרויבן וואס מען האט געקוועטשט זיין טרויבן, טאמער ס'ליגט ביי אים, אבל ברשות עובד ככוון אחר טאמער ס'ליגט ביי א צווייטע גוי, מותר ער זיין מותר, ולא חשינן לגמלים, מען האט נישט מורא פאר גמלים. אויף דעם קומט רבי שמעון בן אלעזר אומר, כל רשות עובד ככלב מאחת היא, אלע גוים זענען איין גרויסע גרופ, אפילו עס ליגט נישט ביי די אונער דארף עס אויך זיין אסור ווייל מען האט מורא פאר גמלים. תניא כבסד ר' נחמן אומר זהירה להחמיר אז מען דארף מחמיר זיין, אומר רבי שמעון בן אלעזר, כל רשות עובד ככלב מאחת היא, מפני הרמאן ווייל זיי גייען מאכן א דיעל איינער מיטן צווייטן, ממילא דארף מען חושש זיין און מען דארף מחמיר זיין. סאו אויב אזוי גייט אויסקומען לויט די וועג, די תנא קמא איז מיקל און די תנא קמא האט נישט מורא לגומלין, ממילא זאגט די רמ א זינט עס פסק'נען אזוי ווי יחד ורע מהלכי כרבן, תנא קמא איז די רבן, גייט מען מיקל זיין, אזוי ווי די שיטה אז אויף טאמער ס'איז א אנדערע גוי עט עס יא זיין מותר. דערציילט די גמרא, די ווייב פרזק רפילה, ס'איז געווען א מענטשן פון די פרזק, א ס'איז געווען א נאמען פון א מענטש, ער איז געווען די משנה למלך פון זיין שטאט, הוסיפה חמרי גבי אריסאי, מ'האט אוועקגעשטעלט וויין ביי א ארז וואס איז געווען א גוי, אידישע וויין, ריינע וויין, האט מען אוועק געשטעלט ביי א גוי, סא סא וואס האט געארבעט פאר אים, סא סא ווי רבנן קמי דרבה למימי האבן נחמה געוואלט זאגן כי חשדן לגומלין ווען האט מען מוריד ביי גומלין אז איינער גייט פראטעקטן די צווייטע, הנה מילה היכא דקא מוסיף האי גבי האי, ווען דער איז א טשענס אז דזשאני גייט באהאלטן ביי פאול, איינער גייט ווען מאכן דיעלס איינער פארן צווייטן, ממילא גייען זיי, דער גאנע בעק איטש אדער. אבל הוכה דא, כיוון דאריסאי לאו דרכה לא סיווי ביי פייזל אדער פילע, דער רעגולער ארבעטאר האט נישט קיין הווא מינוט צו נעמען זיין וויין און מאכן דיעלס מיט דעם משנה למלך, אויב אזוי לגומלין לא כשרין דארף נישט מורם דער גאלנער פראטעקט איטש אדער, אויב אזוי זאל יעדער מודה זיין אז דער וויין איז מותר. אמר לי רבא האט רבא געזאגט אדרבה עס איז דא א סברא אויף סאך ערגער, אפילו למאן דאמר לא כשרין לגומלין, אפילו סתם אזוי האב איך נישט מורא פאר גומלין, הנה מילה היכי דלא מירסת מיני', דווקא ביי א פאל ווען דער בעל באס האט נישט מורא פון די בעלי יין ממילא האט ער נישט מורא צו אסר'ן, ער האט נישט מורא אריינצוגיין און פסל'ן זיין וויין, אבל הכא דא כיוון די מרסס מן היות די ווארקער ציטערט פון זיין באלבאס דער משנה למלך מחפה עלי זכיסי אפילו אויב ער גייט יא טוהן מוז ווען ער קאווער אפ ער גייט נישט וועלן אויסזאגן אויף זיין באלבאס אויף זיין משנה למלך דארף מען מורא האבן מער ווי רעגולער גאווערמענט דא דארף מען ציטערן אז די גוי גייט נישט שטיצען דעט איז נאו ענין פון מרסס ממילא דארף די וויין זיין אסור. האי קרחא דהוה יסא ביי חמרא דיסא איז געווען א מעשה מיט א דערפל וואס מען האט דארטן געלייגט כשר'ע וויין און באהאלטן דארטן אין דארף. איז שטארק איך עובד ככבן די אוואקאע ביי נדנים, מען האט געפאקט א גוי ער חוש'ט ארום דארטן ביי די וויין, ער האט דארטן ארום געדרייט, ער האט שפאצירט דארטן צווישן די גרויסע בערעלס, אמר רב האט רב געזאגט ס'ווענדט זיך וויאזוי מען האט אים געכאפט, אם נתפס עליו כגנב, אויב מען האט אים געפאקט אזוי ווי א גנב נאר וואס מען זעט ווי ער דרייט זיך דארטן ארום, ער ציטערט ער טרייט זיך צו באהאלטן, ער האט מורא מען גייט אים פאקן, דעמאלסט איז גייט די וויין חמרא שרא גייט די וויין זיין מותר, סינס ס'איז דא די ענין פון מרסס, איז עס מותר, ווי לוי וואו ער האט נישט מורא אסור איז עס אסור, וועלכע מורא האט ארומגעפאטשקעט, ער האט מנסך געווען, און דעט נאוט הארד אן הלוך רבי שמואל, הארד אן הלוך רבי שמואל, הארד אן הלוך רבי שמואל. נאו, רש י גאוס א, טוט דא א זאך וואס איז נישט אזוי קאמאן אין רש י, מ'קען דא זעהן די גרויסע לעצטע רש י, מסקנא דמילסא, רש י מאכט א סינאפסיס, נעמט צוזאמען די אלע הלכות יין נסך אויף איין פלאץ בקיצור נמרץ, רש י מאכט דא אסאך האקעלע, ער זאגט אזוי, א', טאמער מען טאטשט בידיים, דער גוי טאטשט בידיים אדער דורך א שטעקן, און ער ווייסט אז ס'איז וויין דארטן, ענד דער איז נאו אדער סיבה פארוואס ער האט געטאטשט די וויין, איז עס אסור אפילו ביי הנאה, מען נעמט אן אקראס די באורד, ס'איז יין אסור. נאמבער טו, ער האט עס געטאטשט שלא בכוונה, לאמיר זאגן ער האט נישט געוואוסט אז ס'איז וויין, אדער עס איז געווען א צווייטע סיבה, ער האט געוואלט פארטרייבן א פליג, ער האט געוואלט כאפן א אתרוג וואס איז אריינגעפאלן האט מען געהאט אין די גמרא, ס'איז אריינגעפאלן אין די וויין, איז דעמאלס וועט עס זיין אסור בשתייה און מותר בהנאה. ג. אויב ס'איז געווען כוחו, ער האט אויסגעגאסן די וויין פון א גרויסע פלאש אדער האט אריינגעגאסן וואסער עס מוזג צו זיין, צו מאכן דרינקעבל, אויב ס'איז געווען א כוונה, ער האט געוואוסט אז ס'איז וויין, דאמאלס גייט מען מחמיר זיין אלס א הרחקה און ס'וועט זיין אסור אפילו ביי הנאה, טאמער ס'איז נישט, ער האט נישט געוואוסט ס'איז וויין, איז עס מותר אפילו בשתיה ווייל ס'איז נישט געווען קיין דירעקט נגיעה, למעשה האט עס נישט געטאטשט, טאמער ס'איז געווען שלא בכוונה העט ער זיין מיט. טאמער ס'איז געווען כוחו אינדירעקטלי שלא בכווירן אין אדער ווארדס נישט מיט א שטעקן נאר האט געווארפן עפעס אריין אין די וויין אדער דורך א רימאוט קאנטראל אפילו ס'איז געווען בכוונה איז עס נישט קאנסידערט מעשה ידיו ממילא העט ער זיין מיתה בשתי. אין די פרשה שטייט נשׂים תתן לו ואל ירע לבבך בשׂתך לו זאלסט אים געבן פאר ארעמען ס'זאל דיך נישט באדערן ווען דו געסט אים. בשׂדך לוי. ס'זאָל דיך נישט באַדערן בשׂדך לוי. סאָ לכאורה וואָלט געווען גענוג פֿאַר דער תּורה צו זאָגן נשׂים תּיתּן לוי ואל ירע לבֿבֿך. פֿאַרוואָס שרײַבט די תּורה איבער דיקער זאָלסט געבן בלב טובֿ? וואָס שרײַבט די תּורה איבער נאָך מאָל בשׂדך לוי? זאָגט דער חפֿץ חיים, יעדער מענטש נאָך דעם וואָס איינער גיט צדקה, בדרך כּלל פֿילט ער גוט. ער זעט אָרעמאַן, ער קען טאָן אַ מצווה, די געלט איז שוין אַרויס פֿון זײַן רשות, איטס אַוט אָוו היז אַקאַונט, ער פֿילט ער האָט געטאָן אַ גוטע זאַך, ער האָט מיט וואָס צו לייענען קרישמעט, זאָגן באַשעפֿער, איך בין פֿון דײַנע מענטשן. די נסיון, די שווערסטע נסיון איז באמצע הנתינה, אינמיטן געבן, דעמאלס קומט אן די יצה ר, איז ער ריעלי א נצרך, דארף ער עס, איז ער אמת'דיג א איד, ווער ווייסט, ווער ווייסט וואס ער גייט טון מיט די געלט, און ער פילט כאילו מ'האט עס אוועקגענומען פון אים, ממילא ביי דיפאלט קען מען האבן א פראון אויפן פנים, ער פילט כאילו דער מענטש האט אוועקגע'גנב'עט עפעס געלט פון אים. זאגט די תורה הקדושה, ולא ירע לבבך, זאלסט זיך אפילו נישט שלעכט זיין, בשתחו לוי, באמצע א נסינה, זאלסט דיך פרייען אויף די זכות האסט געגעבן, געב אים א שמייכל, געב עס מיט א פרייליכע מוד, און רבי דוד שפירא האט צוגעלייגט נאך מער, ס'שטימט זייער גוט די המשך פון די פסוק כי בגלל הדבר הזה יברכך ה' אלקיך, דבר איז דאך דיבור, די גמרא זאגט אין בבא בתרא דף טז עמוד ב', הנושאים פריתא לעני מתברך בשש ברכות, ווייל מפייס לוי בדברים, דער וואס רעדט מיט אים מיט גוט געשמאקע ווערטער, איז ביד א', זעט מען די עיקר מעלה איז מיט די שמייכל, בשעת אים געבן זאל זיין מיט א שמייכל, כי בגלל הדבר הזה יברכך ה' אלקיך, אן א נאוט, סארי פאר די ארלי שיעור, העוו א וואנדערפול איווענינג, טענק יו פאר ליסענינג.